اوندا کجھ نمی لگدا میں ایندا کجھ نمی لگدا اوندا کجھ نمی لگدا میں اوندا کجھ نمی لگدا میں ایندا کجھ نمی لگدا وداں زوریں میں سلڑیا تے گھلیندا کجھ نمی لگدا میں اوندا کجھ نمی لگدا میں ایندا کجھ نمی لگدا وداں زوریں میں سلہڑیا تے گھلیندا کجھ نی می لگدا میڈا غیریں لہو پیتے میڈا اپنڑیں وی دل جالے میڈا غیریں لہو پیتے میڈا اپنڑیں وی دل جالے میکوں لگدا ہے اینویں میں کہیں دا کجھ نی۔
اتھاں
ایں غزل دے شعر اے زندگی اساں تیݙی ونگار وچ ہیں آئے کھڑے اے زندگی اساں تیݙی ونگار وچ ہیں آئے کھڑے ایویں لڳے جیویں کہیں دیوار وچ ہیں اے زندگی اساں تیݙی ونگار وچ ہیں آئے کھڑے ایویں لڳے جیویں کہیں دیوار وچ ہیں آئے کھڑے اے وقت دا ذلحل اساڈا جیڑھا کیڑھا ریٹ لا اے وقت دا ذلحل اساڈا جیڑھا کیڑھا ریٹ لا اساں تیڈے شہر دی ہن بازار وچ ہیں اے وقت دا ذلحل اساڈا جیڑھا کیڑھا ریٹ لا۔ جو اساں تیڈے شہر دی ہن بزار وچ ہیں آئے کھڑے اے تلخیاں اے سختیاں اندر دے وچ جیور چکین اے تلخیاں اے سختیاں اندر دے وچ جیور چکین سدا ہیں کھو دی گیڑ وچ جھلار وچ ہیں آئے کھڑے اے سختیاں اے تلخیاں اندر دے وچ جیور چکین سدا ہیں کھو دی گیڑ وچ جھلار وچ ہیں آئے کھڑے

اصول دے خلاف تھئی اصول دے خلاف ہے اصول دے خلاف تھئی اصول دے خلاف ہے قطار توں نکل تے نئیں قطار وچ ہے آئے کھڑے اصول دے خلاف تھئی اصول دے خلاف ہے قطار توں نکل تے نئیں قطار وچ ہے آئے کھڑے ساڈی چمک دمک اتے نہ چڑھ شبیر طاہرا ساڈی چمک دمک اتے نہ چڑھ شبیر طاہرا جو خزاں دے بھوگ بھوگ تے بہار دے چھائے کھڑے ایویں لگے جیویں کہیں دیوار وچ چھائے کھڑے جو اتھاں چاہتاں وی پیا چوکیں تے وکدین اتھاں ہے محبت بازاری محبت

دی ساری محبت اساں جئے فقیریں کوں ہر موڑ اتے ہمیشہ ملی ہے ادھاری محبت اساں جئے فقیریں کوں ہر موڑ اتے ہمیشہ ملی ہے ادھاری محبت محبت دے وجدیں نغاریں دی کوت اے محبت دا تردا سفینہ نظر دے جیڑھا کھل الاوے ساڈی سادگی ہے اوہو سینہ ساکوں مدینہ نظر دے جیڑھا کھل الاوے محبت دے وجدیں نغاریں دی کوت اے محبت دا تردہ سفینہ نظر دے جیڑھا کھل الاوے ساڈی سادگی ہے اوہو سینہ ساکوں مدینہ نظر دے تے مدینے اچ ابن ابی وانگ ہوندے جیڑھے سینے اندر سچائی نہ ہووے مدینے اچ ابن ابی وانگ ہوندے جیڑھے سینے اندر سچائی نہ ہووے جو دشمن ہے دشمن ہوندا ہے نشابر کوں یاریں دے روپ اچ کسا ہی نہ ہو معاملے دے اندر ابئی وانگ ہوندے جیڑھے سینے اندر سچائی نہ ہووے جو دشمن ہے دشمن ہوندا ہے نشابر کوں یاریں دے روپ اچ کسا ہی نہ ہووے اے شکوے شکایتیں شکایتاں رسیمیں تاں ہوندن مگر سینے اندر برائی نہ ہووے۔ ہک کملا تے گالھا مگر تھی نی سگدا جو طاہر دے کولوں بھلائی نہ ہووے۔ ہک کملا تے گالھا مگر تھی نی سگدا جو طاہر دے کولوں بھلائی نہ ہووے۔ اینکوں ہر بھلائی سچائی دے عوض۔

تیݙیاں کھڄاں وارا کر ڳن تیݙیاں کھڄاں ہیل نی پھلیاں میں وی مار کنوں ہاں بچ ڳیا بچ ڳن میݙے نویں کپڑے چنڳاں تھی ڳئے جوڑا پورا سال ہنڈیساں چاچا خیرا تیݙیاں کھڄاں وارا کر ڳن تیݙیاں کھڄاں ہیل نی پھلیاں میں وی مار کنوں ہاں بچ ڳیا بچ ڳن میݙے نویں کپڑے چنڳاں تھی ڳئے جوڑا پورا سال ہنڈیساں چاچا خیرا پچھلے سال وی کھجیں تلوں کانڑیاں ککیاں تلے کریاں پنڈوں چنڑدا تیڈے پتریں ڈے گدا ہا میکوں پکڑ تے ماریا ہا نے میڈے کپڑے پھاڑے ہا نے کانڑیاں ککیاں تلے کریاں پنڈوں وی کس گدیا ہا نے تے چاچا خیرا میکوں ڈاڈھا ماریا ہا نے میڈے نک تے ڈندیں کنوں رت ہئی نکھتی روندا روندا گھر پہنچا ہم ابے وی ہا ماریا میکوں آکھیا ہا سی ڈاڈھے لوگیں دی شے کوں ونج کیوں ہتھ لیندی ابے وی ہا ماریا میکوں آکھیا اسی ݙاڈھے لوگیں دی سئے کوں ونڄ کیوں ہتھ لیندیں او تیݙے نکھتے لہو دی خیر اے تیݙے پھاڑیں کپڑیں دا ہݨ ݙس کیا تھیسے جو تیݙے کپڑے کتھوں گھنساں ایہو آکھ تے بابا ہا ڈھنڈکاریں آگا جو تیݙے نکھتے لہو دی خیر اے تیݙے پھاڑیں کپڑیں دا ہݨ ݙس کیا تھیسے تیݙے کپڑے کتھوں گھنساں ایہو آکھ تے بابا ہا ڈھنڈکاریں آگیا شکر تھیا ہے چاچا خیرا تیڈیاں خجاں وارا کر گن تیڈیاں خجاں ہیل نی پھلیاں میں وی مار کنوں ہاں بچ گیا بچ گن میڈے نویں کپڑے چنگاں تھی گئے جوڑا پورا کر گن۔